Теләче халык театрының тарихы 1092 елга барып тоташа. Якташыбыз Роберт Батулла җитәкчелегендә Сердәш дип исемләнгән театр коллективы оеша. Бер елдан коллектив Роберт Батулланың Теләчедә таң ата дип исемләнгән пьесасын сәхнәләштерә. Озак та үтми, Мәдәният министрлыгы приказы белән коллективка Халык театры дигән исем бирелә. Алар куйган спектакльләрне халык яратып кабул итә, үзешчәннәребез тамашачыларны елата да, Көлдерә дә. Хатын, өйгә кайтабыз иде. Туктале!
Син Хәлилебез турында берәр нәрсә ачыклый алдыңмы? Шәкүр! Чыгарга алмыймын. Туктале, нәрсә дип син мине белән болай тыпыр-тапыр сөйләшәсең, сылхаман? Хәлилебез исәнме, түгелме? Син миңа доктор шунсын әйт, корчаңны эт! Театрда уйнарга теләсәң, халык күңеленә үтеп керерлек итеп рольне башкару сорала. Сөйлисе сүзеңне хәтердә калдыру кирәк. Мәктәптә укыганда ук хәтерем яхшы булганлыктан, сүзләрне ятлау миңа кыен түгел, ди театр артисты Рауль әфәнде дә. Бәләкәйдән мин шигырьләр укып, шигырьләр ятлау өйрәндем. Әти өйрәтте, шуңа күрә мин зрительный память көчле. Әзрәк укып чыгуга, минем күз алдында тора, сүзләрне ята кала инде, истә кала. Зал тулы тамашачы алдында чыгыш ясау зур нәрсә. Сәхнәгә чыккач, сүзләр дә онтылып китәргә мөмкин. Халык театры артистлары нинди генә очрак булмасын, аннан чыгу җаен таба. Онытылу дигән нәрсә буламы икән? Онытылса, мин үз сүзләрем белән аны ялгап җибәрәм инде. Аны халык сизә торган итеп ялгамыйм. Үз сүзләрем белән ялгыйм. Быел үзешчәннәребез Аяз Гыйләҗевның Яра исемле спектаклен сәхнәләштерде. Төбәгебездә, күрше районнарда да әлеге спектакльне халык күз яшьләре аша карады. Артистлар үзләренә бирелгән рольләрне зур осталык белән башкаруга иреште. Балагыз шәп ул хатын, югалдым. Ә сез, тәгафирулла, нәрсә сөйлисең син? Кай көнне булды соң бу хәл, юмарт? Илдән чыгып киткәненә бер ай вакыт узды инде. Ике көнгә дип кенә Казанга киткән иде. Ник Казанда нәрсәсен җибаткан соң инде ул тагын? Хәтерлисеңме, теге вакытта безгә военкоматтан бер хат килеп төшкән иде. Анда, Сезнең кулыгыз сугыш кырларында батырларча сугышып, хәбәрсез югалды, дип язганнар иде. Ничек итеп минем улым хәбәрсез югалсын ди? Моннан да юләррәк сүз була микән ул, Зөләйха? Теләче халык театры шушы көннәрдә бер миллион сумлык сертификатка ия булды. Елда театрга гашыйклар Идел йорт дип исемләнгән төбәкара фестиваль-конкурста катнаша. Әлеге мәртәбәле бүләккә быел районыбызның Сердәш театр коллективы лаек дип табылды. Танылган артистлар да районыбыз үзешчәннәренә югары бәя бирде. Спектакль дигән әйбер шундый әйбер инде ул. Һәр көнне яңача уйнала ул. Ләкин аның бөтен мәгънәсе кала. Ләкин уен алымнары, шушы сәхнәгә буйсыну, шушы сәхнәдә уйнау алымы ул үзгәрә. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, менә элекке э, академия театры инде бу. Шуның сәхнәсендә Безнең бу Теләче театры, халык театры бик зур үзгәреш кичергән эше буенча. Уен алымын табылган шушы сәхнәгә яраклаштырып. Менә аның бөтен мәгънәсе шунда. Иң зур мәгънә һәм тамашачы өчен кадерле юрләрнең берсе һәрбер сәхнә өчен уен алымы табылырга тиеш. Авылда ул бәләкәй клубта бер алым. Зур сәхнәдә гомумән икенче алым. Шуңа күрә менә режиссерның аңлатуы бүгенге менә. Менә мин репетиция вакытында карап тордым, көндез килгәч, икедә. Шушы алымны куллану аркасында спектакль үзенең яңгырашын таба. Артистларга ниндер бер этәргеч була. Минемчә, котлыйсым килә бер әйбер белән. Теләчедә халык театрының тууы, күтәрелүе һәм чыннан да менә бөтен режиссерлар белән сөйләштек, катнашкан кешеләр белән барсы әйтәләр. Сез дөрес бәя биргәнсез. чын спектакль алып килгәннәр дип. Бу минем өчен, әлбәттә, бик зур куаныч. Мин аларга уңышлар телим. Кәрим Тинчурин театры бинасында Халык театрының Идел йорт фестиваленең йомгаклау тантанасында иң-иңнәр акчалата бүләккә, дипломга ия булды. Үзешчән артистларны Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы вәкилләре тәбрик итте. Чарада катнашучыларга Теләче муниципаль район башлыгы урынбасары Айрат Фатхуллин да тәбрикләвен җиткерде.
Хәерле кич, хөрмәтле Гүзәл Азатовна, хөрмәтле мөхтәрәм жюри, хөрмәтле тамашачылар! Инде бик зур рәхмәт, шушы әйтергә кирәк, иң беренче инде республикабыз җитәкчелегенә, хөкүмәтебезгә һәм Мәдәният министрлыгына. Безнең мәдәниятебезне күтәреп, шушындый фестивальләр үткәргәннәр өчен һәм инде, әлбәттә, безнең үзебезнең Теләче муниципаль районы халык театрына шушындый зур бәя биреп, жюри членнарына мөхтәрәм генә инде зур бәя биргән өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә.
Идел-йорт дип исемләнгән бәйге барышында театр сәнгатен яратучылар игътибарына Татарстан, Башкортстан һәм башка өлкәләрдән килгән театр коллективларының иҗаты тәкъдим ителде. Төрле төбәкләрдә яшәгән һәвәскәр артистлар берсеннән-берсе яхшы сәхнә әсәрләре күрсәтте, аларга мәртәбәле жюри бәя бирде. Ә үзешчән коллективта менә бу әйберне алу, беренчедән, Бөек Ватан сугышы темасы һәм, әлбәттә, ул күңелнең иң нечкә кылларына кагыла торган тема. Һәм анда яра, анда мәхәббәт, анда кеше үзенең йөзен югалта, үзенең сәламәтлеген югалта һәм мәхәббәтен югалта. Менә югалтулар, мәхәббәт, сугыш темасы, ул инде күңелнең иң нечкә кылларына кагыла торган тема. Һәм шушы алынган теманы коллектив Бөтен нечкәлекләренә кадәр җиренә җиткереп, урынына куеп башкарды шикелле, миңа калса. Әлбәттә, коллективлар күп, әлбәттә, коллективларның спектакльләре югары дәрәҗәдә. Әмма безнең быел тема, гомумән алганда, 70 еллыкка, сугышның 70 еллыгына, Бөек Җиңүнең 70 еллыгына багышланган иде бит инде. Шуңа күрә Темага туры килә һәм сәнгатьчә эшләнеш монда, әлбәттә, иң беренче планда. Кәрим Төнчурин исемендәге театр бинасы сәхнәсендә уйнаячаксыз дигән хәбәрне артистларыбыз сөенеп кабул итә. Җиңгәч дигәч инде, гран-при бит инде ул, зур приз, аның өчен сөенәсең инде. Бездән бигрәк режиссерыбыз Фирдәвес. Мансур менә шатланды инде аңа, уралар сикерде инде ул. Ул сүзне ишетү белән без ул вакытта нәрсәгә сикергәнен дә белмәдек аны. Язучылар кичәсе көне юл, әллә мәйтәм комиссатлар үзе килә микән дигән фикерләр дә туган иде шушы язучылар кичәсенә. Ахыры нисбәттә без аны исбатлап чыгардык, без гран-прига ия булганбыз икән. Әлбәттә шатланасың инде, бу бит Теләче тарихында, тарих аның үз гомерендә Бер тапкыр булырга мөмкин, бу театр буенча дип әйтик инде. Безнең җырчылар арасында алучылар булды. Без бик шатландык. Үзешчәннәребез сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Берсе сүзләрен кабатлый, икенчесе чәч үрә. Сугыш кырында каты яраланган, тын юллары пешкән солдатны якыннары, әнисе дә танымый. Бар тырышлыгын куеп уйнаган Илсур Шәйдуллин үзенең хисләре белән уртаклашты. Башта рольгә керү бик авыр булды, но сүзләрен ятлап бетергәч, уже ул геройның эчтәлеген, тормышын, эчке эмоцияләрен аңлап бетергәч, һәрбер чыгышымда уже уйлап бетерәм, ничек чыгыш, ничек ул кеше үзен күрсәтергә тиеш. Һәм шуңа күрә ул рольгә кергәч, үзенә үзе сизмим дә калам, күз яшьләре дә чыга башлый, кирәк чакта елмаеп та җибәрәм. Театр дигән серле дөньяга бер кереп киткәнсең икән, аннан аерылуы кыен. Тормыштагы бар борчу-мәшәкатьләреңне читкә куеп, репетициягә киләсең. Миңа театрда уйнарга бик ошый. Эш графигым бик җайлы, шунлыктан барсына да өлгерергә тырышам, гаиләдә дә, эштә дә, театрда да. Бик теләп йөрим, үз теләгем белән. Башкала халкы артистларыбызның чыгышын көчле алкышларга күмде. Осталыклары хакында әйтер сүзләр юк, диде алар. Теләсәне күргәч, минем йөрәгем сикерә башлый. Без җәй көне авылда торабыз, һәрвакыт Тәшәгә концерт буламы анда, театр буламы, һәрвакыт анда барабыз. Карыйбыз, менә бу шушы төп рольне уйнаучы Филүзә дип уйлыйм мин аны. Менә ул Филүзә, ул бигрәк тәген аннан да шәп уйнаучы юктыр инде ул. Ул менә бу артистлар миңа даже менә шушы академия артистларыннан да әйбәтрәк уйнарган уйныйлардыр дип э, әйтә алам мин. Шул кадәр шандырып уйныйлар, ну бик авыр э, ни бу. Авыр пьеса, моны каравы бик авыр. Менә җылап утырам, э, йөрәк сикерә башлады инде, хә йөрәгемә ябышты, былай да йөрәгемә авыртып тора. Ну хәр берсе, хәр берсе чын артист кебек, боларга артист дәрәҗәсе биреп булмый микән соң? Болар артистлардан бер дә ким түгел. Шул хәтлек әйбәт уйныйлар. Идел йорт дип исемләнгән унбишенче төбәкара фестивальнең җиңүчеләре Теләче халык театры артистларының йөзендә елмаю иде. Куанычлы вакыйганы сүзләр белән генә аңлатып бетерә алмыйбыз, диделәр алар бертавыштан. Без инде Кәрим Тинчурин театрында менә беренче мәртәбә уйнадык. Бу безнең өчен чыннан да бик тә сөенечле көн, бәхетле көн дип саныйм мин моны. Ә иң беренче инде мин менә үзебезнең как раз э, э, мәдәни чара вакытында Камил Зиннатович шалтыратып әйтте. Фирдәвес котлыйм ди. Нәрсә белән дим? Тинчуринга киләсез уйнарга, ди. Гран-при мәллә, Камил абый, дим. Әйе, ди. Аннан соң инде үзегез күз алдына китерә торгансыздыр. Мин кычкырып җибәрдем, сикерә башладым. Болар инде барсы тагын аптырашта, нәрсә булды да нәрсә булды диеп, гран-при әйтәм. Аннан соң, а вдруг мин дөрес аңламаганмындыр, ялгыш ычкындырдым микән әллә дип тәген уйлап куйдым. Но чынлап тагын инде гран-при. Мин инде безнең коллектив менә моңа лаек дип саныйм, чөнки чыннан дагын менә күп спектакльләр күрергә туры килде халык театрлары арасында. Барыбер дәген э, беренче мәхәббәтне куйган вакытта дагын шулай ук булды ул. Без үзебезнең коллектив куйган спектакльләрне, бәлки ул э, үземнекеләр булганга күрәдер, менә шулай якын, шундый матур, э, шундый дәрәҗәдә уйный торганнардыр дип уйлыйм инде. Ә Раз безне жюри шул гадлектәген зур бәяләгән икән, без, әлбәттә, моңа лаек икән. Менә мин шуны аңнадым. Шунысын да әйтү кирәк, Сердәш халык театры коллективы киләсе елда кунак буларак Халык театры коллективларының уналтынчы төбәкара фестивален ачып җибәрәчәк. Эльмира Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.